Henffych, Reit, wythnos yma, o'n i fod i fod yn uh, sefyll tu allan i Celebrity Big Brother i weld pryd oedd Vinnie Jones yn dod allan os oedd o wir yn gwybod yr anthem genedlaethol, cos fi, fi wedi gwybod o ddim. Na, yeah, fi'n mwyn gwybod. Ond yn hytrach, fi wedi bod yn ystod fan hyn erch am y chwilio am y clipiau gorau ar y we ar gyfer nid jyst chi. O na, ac oedd yn westau arbennig, Mr Iwan Rheon, yeah! Nawr te, nes i siarad am beth ti'n, ti'n ŵr ifanc yn blentyn ifanc, uh, skateboardio. Ie. Ti'n dda yn skateboardio? O, fi'n oce, ie. Ollies? O, ie. Three sixties? Hand... Fi'm yn gwybod be' ma'r geiriau ma'n feddwl, ond fi'n clywed bod nhw'n rhywbeth i wneud gyda skateboardio. Fi'n fi'n skateboardio. O, neis. Yym, ma'r ma'r plant yn chwerthin arna i. O. Fi'm yn gwybod achos achos fi'n hen neu achos fi'n gwisgo'r pads. Ie, a a'r shorts hefyd, y tri mis. Ta waeth, ie, ydy o'n beryglus skateboardio? Yy mae'n gallu bod, ie. Ti 'di brifo dy hun, mae'n siŵr. Ie, loads o weithie. Ie, wel mae angen bod, achos mae yn, mae o yn yy chwaraeon eitha y peryglus, felly gawn ni weld fa mor beryglus mae'n gallu bod. Pam mae bobl byth yn gwisgo tops pan maen nhw'n skateboardio? E? Gofyn am drwbl. Waw! O, oh, up a days. Iawn. O! Be mi wylio... Ddim yn hapus, ddim yn hapus, da iawn. Ti'n mae'n... Nawr, wyt ti'n chwarae unrhyw offer yn y cerddorol?

Mae rhywun wedi'n barod, so paid â phoeni. Dyma ni. O! O! O, na ni! Neis, neis, neis. Mae ma werth cael golwg ar y bobl dro fan hyn. O, yn fan hyn, ie. Dio ddim, dio ddim yn beth neis, dio ddim yn beth da. Um, amlwg ti'n skateboardio, ti'n hoff o clicio dy, dy knuckles fel bethau. Um, So ti'n byw dy fywyd, ti'n eitha peryglus yn dy fywyd, yn dweud? O, ie. Peryglus iawn, e? O, ar, ar yr ymyl, fel maen nhw'n dweud. Ie. Um, Wyt ti'n cael enw dameinia cas yn dy fywyd? Ie, yeah, cwbl. Yn, yn, yn sglefr fyrdio a, a yn... Uh, um, a nes i syrthio lawr um, escalator yn Llundain. Oce, okay, a, a, a, a just, sut? O ti'n

Ond, chi wastad yn clywed am biti bobl yn syrthio i lawr escalator, ie? Chi byth yn clywed am biti bobl yn syrthio i fyny escalator. Ta nawr, wrth gwrs. O, do, hen ddyn, sori, ond drychwch, a dyma, ag, ag yn sydyn, up a days, o, o, o, o, ag i fyny, a ni... Gad fynd, gad fynd, yn eil, gwn, gwn, o, o, o. Ei, na, ei, na, na, pwch werthyn, ei, na, ei, hen ddyn, ei.

Oh! Be mi wylio hwnna? Slow mo. Oh! Ah. Nawr, wrth gwrs, ni'n dod i'r clip ola ni, ond misfits. Dy bŵer di, ti'n medru, medru bod yn anweledig. Os hmm. angen ti fod yn noeth lymyn cyn bod ti'n gallu... Na. Na, ond sy'n mo hwn, be, so, be, be, be ti'n... Wel, Y- yn y sioe ma' unryw beth fi'n gallu pigo fyny neu dal sy ddim yn pwyso mwy na nghorff i yn myn' yn anweledig eleni. Iawn oce so yn amlwg ma'r sgwennwr 'di mynd reit... Ie. ...yy so ie dyna sut achos fi 'di bo' meddwl ambyty 'wn achos dyna sut ti yn yy so unrywbeth os ti'n cyffwrdd yn myn' yn anweledig... Hmm. ...dychmyga sa gen ti gar Ie. Car anw- Mae pobl yn meddwl car anweledig, syniad da. Na, dychmygwch fatha ddinistr 'sa chi'n gallu creu gyda car anweledig. Chi'n gyrru a pwff, ww, beth oedd hwnna? Nes ti'm gweld? Nath e'm gadel i rhif a gath e i ffwrdd. So, reit, wrth gwrs mae Misfits yn dechrau ffilmio unwaith eto mis Mai. Mis Mai, ie. Reit, mae gynnon ni, wel, exclusive i chi fan hyn. Unai, di ddewis, mae gen i glip o stwff chi di ffilmio'n barod, just clip bach, neu mae gen i glip o rhywbeth sy'n swnio fel Chewbacca. Beth pa'n... Beth sy'n oh, gweld? Chewbacca. Chewbacca, wrth gwrs. Gawch i ni weld fan hyn. A mae hwn yn, yn, clip tramor. Mae person tal a la ventanilla que habla como Chewbacca. Chewbacca. Mae chyni... Mae chyni bach... Chyni bach yn uchel, fel petai mae Chewbacca wedi cael balloon helium. Yeah. Pwch chi o'n adre, please, please. Ond dyna ni yn newyddion. Diolch yn fawr iawn i fy ngwestiwn arbennig. Iwan Reon, ffantastig! Yeah. Wow!